Сәлам. Сәлам. Булды. Сәлам. Ниһаять, май бәйрәмнәре җитте. Синең өчен май бәйрәмнәре нәрсә ул, Илгиз? Минем өчен май бәйрәмнәре ял һәм эш. Ял белән эш. Э, бәйрәмнәрдә без э, гадәттә эшлибез.
Ә менә эшләмәгәндә ничек ял итәсең? Ну, әйдә инде, әйдә, темага туры китереп Эшләмәгәндә мин шашлык пешерәм, Гүзәл. Менә һәм без шуның өчен бүген монда җыелдык шашлык. Әйе. Пешереп ашарга. Син бит тәмле иттереп пешерәсең диләр, әйе? Э, мин бик тәмле пешерәм, минем шашлыклардан. Менә мин кичә 4 э, көн Э, менә моны э, мариновать итә башладым кусасы бетмәде ма дүрт көн буе юк ул э, нитә генә миңа миңа эльвира булышты сезнең ярдәмчегез шуңа күрә менә ашап карыйбыз әйе ләкин мин беләм илгизәймә шашлыкны пешерер өчен менә монда
иң беренчедән дөресен әйткәндә мин мастер түгел ул яктан әйдә без бергә синең белән башлыйбыз димәк бу димәк бу күп

Күп әйбер яхшы. Җитми калмасын, шулай бит?
Җитми калмасын, әйе.
Э, безгә берәр таяк кебек әйбер кирәк. Берәр каян. Ап!
Менә
Таяк ашаган бит, әйме? Син бик еш шашлык пешерә торган кеше баша. Мин мин беләсең, мин мин гомумән сиңа дөресен әйтәм, мин шашлыкны бик бик пешергәнем юк. Мин Пешергән әйберне ашарга яратам. Менә миннән дә яхшырак ашаучы юк. Мактый, мактый. Мактый, мактый. Ие.
Э, э, пешергән кешенең күңеле булсын өчен минем э, сүзлек запасым бик зур. Бу димәк, менә моны куя салалар һәм өстеннән генә җибәрәбез. Өстеннән генә җибәрәбездер без моны, әйме? Менә кара, карап тор ничек эшлиләр. О, юк, әле булмады бу. Әйе, урманны яндырмаса.
Репетиция булды.

Син үзең төртияме, мин читкәрәк китеп тор.
Әйдә. Давай.
Ярар.
Пока. А, бу фушлагына яна, әйме? О! Юк булмады әле бу. Китте бу. Китте бу. Китте бу. Илгиз, аны без кибеттән менә шундый бер әйбер алган иек әле, әйме? Әйе, әйдә. Аны лайттыралар бугай әле.
Ага.
А? А, жидкостьне А, алып куйга әле. ага. Жидкость.
Я Илгиз, синең ничек хәлләрең ничегрәк соң? Ниндирәк яңалыклар? Син бит инде безнең иҗат кешесе. Ниндирәк эшләр бетереп йөрисең?
Берәй бер дә эшләмим, беләсеңме? Җырлап, биеп кенә йөрим. Бик шәйтә бит. Ил Әйе. бит инде бер эшләр юк, җырлап биеп. Кириләр дип. Минем туганнарым, э, абыйларым, э, теге э, әтинең энеләре шулай әйтә. Кая эшкә кердеңме соң инде? Нишлә кама җырап йөрисеңме? дип. Шуңа күрә, шуңа күрә безнең эш кешегә эш кебек тоелмый, шуңа күрә шулай дип кенә Юк, җавап бирәм. син мин аларга нәрсә дип җавап бирәсең, алар сиңа шулай дигәч. Эй, мискин дип карыйлардыр инде алар сиңа. Беләсеңме, аларга җавап җавап бирсәң, ничектер теге аңлатырга тырышсаң, алар бит шуны гына көтәләр. Алар, әйе, алар синең шул җавабыңа эндәшеп, тагын берәр прикол мазар эзләп табалар. Ул бер туктаусыз шундый бер, шундый бер түгәрәк, аннан елмаеп кына, әйе, шулай дип кенә ул западнядан чыгып була. Азат. Але, хоп! О!
Абракадабра. Илгиз Шехразиев, укротитель огня. Бик тиз сүнә әле бу, никтер. Син моның Юк. Сәбәбе
Рожек, ну шулай күп кирәк түгелдер инде аны салырга бу. Шулай дип уйлыйсың.
Менә бит. Менә бит. Менә укыган кеше укыган кеше Мие, беләсең. укыган кеше укыган кеше.
Нәрсә, син җырчы, мин журналист. Без аны Әйе, без- беләбезме? Ярар, без без ашый беләбез. Әйе. Яңа җырлар иҗат итәсеңме? Яңа Бармы әле җырлар Илһам, Илһам килдеме әле? Э, яңа җырлар иҗат итәбез. Э, Без менә э, тагын э, Малси Music Ислам Валиев белән инде Зәринә Вилданова белән тагын биләр форумга сәләт сәләт бар бит сәләт юнәлешебездә. Шул шул юнәлешкә гимн язабыз менә быелда. Инде яздык. Безнең нинди безнең бер проблема дип әйтим мин инде. Без сүзләр яза. Сүзләр бездә озак чыга. Көй язылган, аранжировкасы бар, э, кыздыра. Ә э, сез аның музыкасын иҗат итәсез, сүзләрен дә үзегез язасызмы?
Безгә кайчакта э, шагыйрьләр ярдәм итә. Ничектер бер төрле без аларга аңлатабыз, ярдәм итә. Һәм барыбер шагыйрь, менә бит инде бар шундый шагыйрь-шагыйрьләр. Алар шигырь язалар. Так.
Ә җыр җыр сүзләре җыр текстлары башка җыр текстлары әзрәк кенә бүтәнчә ул ул теге бар ул шундый да әйбер бар кайчан э, башта шигырь языла соңыннан шигырьгә җыр языла ул инде бер төрле бүтән төрле бик матур э, бер э, ысул җыр язу ысулы ә безнең башта көй язылгач без, безнең өчен көй мөһимрәк дип әйттем мин инде сүзләр соңыннан аның өстенә килгәч аны шигырь итеп укысаң ул сүзләрне ул шигырь түгел менә мәсәлән сигез алты сигез алты түгел ул ул барырга мөмкин сигез өч тугыз җиде менә шулай ә, сүз уңаеннан биләр форумы кайчан була соң син быел ну э, ул э, җәй көне башлана инде гомумән ул менә шушы сәләт сәләт э, лагерьлары, ул бит инде менә Раушан ние бар аның. Әйе, алар безнең җәй көне. Җәй көне ул Чалда, Акнанышта, Әлмәттә, Зәйдә менә бөтен бөтен республика буенча инде. Һәм алар барысы да җәй җәй уртасында июль тирәләре була инде ул. Алар барысы да җыелалар шулай бер күчкә биләргә. Әйе, мин беләм, мин сәләт кешесе бит. Әйе, Быел биләр форумы гына кайчан була дигән сорау кызыксындыра иде.

Җырлый белүчеләр һәм җырлый белмәүчеләрнең менә процент соотношениесе дип әйтәләр инде. Әйме, җырлый белүчеләр күбрәкме, әллә җырлый белмәүчеләр күбрәкме? Беләсеңме, минем минем уйлавымча, бүгенге көндә кеше ничек әйтергә? Аның җырлый белүчеләре дә бар, җырлый белмәүчеләре дә бар. Бәлки мин дә кемдер кемгәдер җырлый белмим кебек тоеладыр, беләсезме? Э, бу бит э, бик субъектив әйбер әгәр дә бу без хәзер синең белән бер төрле классик юнәлешкә китәбез икән әлбәттә без анда аңлый алабыз кем җырлый белә ә кем җырлый белми мәсәлән ну мәсәлән илһам шакировның ой әле бик еракта идек без дигән җырын берәрсе башкара башлый икән әйме э, инде безнең бар я тарта я юк инде я тарта я юк әйе ә менә шундый җырлар бар кайда бик тартырга да кирәкми ләкин ул артист э, ничектер күңеле белән кыздыра ул бию белән ала гомумән ниндидер бер елмаю белән әйе менә ул ул яктан э, эстрада әзрәк кенә җиңелрәк карый аның эше әйбергә э, һәм бүгенге көндә җыр, җыр белән генә Күп әйберне алып булмый, шуңа күрә дә безнең күп кенә артистлар э, блогерлык белән э, шөгыльләнә, ниндидер үзенең э, менә күрәсезме, ашарга пешергәнен видеога төшерә. Ничектер шундый нәрсә белән, яисә үзенең фикерләре белән, юморы белән үзенең Юк, мин килешәм, әйе, сәхнәдә энергетика булырга тиеш, әйме, һәрбер артистның ниндидер үзенең энергетикасы булырга тиеш. Шуңа күрә җырлый белмәүчеләр һәм гомумән сөйли белмәүчеләр, сәхнәдә басып тора белмәүчеләр, алар озакка калмый. Менә син андыйларны үзең беләсеңме, әйтә аласыңмы миңа? Менә бу җырлый белми. Менә сәхнәгә чыга ул, Мин радиодан миңның җырларын ишетәм, телевизордан клипларын күрәм. Ә менә мин утырам залда, ул чыга сәхнәгә. Менә урысча әйтмешли, либо ты сейчас меня сделаешь, либо не сделаешь. Менә хәзер аның экзамены башла, башлана. Менә шул 3 минут эчендә ул мине менә монда э, үтеп керә ала икән.
Әйе, үтеп керсә, димәк ул минем өчен истә калачак. Ә үтеп кермәсә, Гафу ит. Мин дә һәр һәр вакыт э, сәхнәгә чыкканда бер төрле экзамен узам. Ул һәрбер җырчы шулайдыр дип уйлыйм мин. Чөнки ул э, бүген кичәгедән яхшырак булырга тиеш. Үзе өчен дә аңа кызык булырга тиеш сәхнәдә торырга. Шуңа күрә а- аның ише күренешләр җырлый белми торган җырчылар, җырлый белми торган җырчылар алар үзләреннән үзләре Ничектер? Юка чыгалар әйе. Әйе.
У нас бумажки есть.
Не нужны они?
Без а, бу кешегә акча тиеш булмаячакбызмы? Илгиз.
Әйе. Безнең шул кадәр матур булып кызышып утыра күмеребез. Әйдә. Безнең хәзер чират җитте иткә. Иткә.
Әйдә. Давай. Э, син син тотасың, мин саламыймы? Ничек тә ярый, әйдә. Әйдә. О, монда суганнары да бар. Э, мин искә төште. Авыр түгелме сиңа? Юк, моның исләре шул кадәр тәмле. Аш килә башлар.
Син тавыкның кайсы өлешен яратасың? Боты, ак ите, Мин тавык канаты. бөтен җирен яратам. Йомыркасыннан башлап, беләсеңме? Мендәрендә йоклаганга хәтлек яратам. Суганнарын куязмы? Тавык җонына мендәр Тавык җонына ясыйлармы? мендәр ясыйлармы? Юк.
Ну, Болай.
былай, беләсеңме теге, белгән кеше кебек әйтте бит. А, теге, яра, Сүз сүз яра. булсын өчен, яра инде, диде, оялка калдырма. Яр.
Яр, бу җирен кисеп атырбыз.
Матурмы? О, галәмәт. Сиңа беләсеңме, имә Илгиз, гел менә шулай шашлык песә торган җиргә эшкә керергә кирәк. Теләмисең? Җырлый-җырлый пешерәсеңме? Беләсеңме, э, әгәр дә э, миңа бу шашлыкны магазиннан алып кайтып торсалар, Әйе. Көн саен пешердем, беләсеңме?
Янда болай янада җырлап торыр идең, әйме? Ага.
Мин киттем, кулны юып киләм. Давай. Син, син әлегә безнең тамашачылар белән сөйләшеп тор.
Вы же посмотрите, да, у нас там праздники, что то нет? Хәзер без синең белән бәлки яшелчәләрне турарбыз. Әйдә, матур итеп, әйме? Матур итеп, әйдә.
Гадәттә менә тавык шашлыгы ничә минутта пешә ул?

Попозже, да? Через сколько минут?
А так не надо? Нет.
Это уже не надо, да? А, ага. Ну просто по телевизору это видели, да, вот так вот? Поэтому хотели повторить. Демек, а үзең ничек син, Гүзәл? Әйт әле син. Менә беләсеңме, тапшыру төшереп йөрибез. Син безнең Татарстан ньюсын карап барасың бит? Мин карап барам, әйе. Шунда тапшырулар төшерәбез, төрле-төрле тапшырулар. Менә Әле 80-90 проекты сез. 80-90 ул безнең Роберт әйе.
Роберт бит инде минем теге коллегам, хезмәттәшем. Аның аерым үзенең менә шул 80-90 дигән проекты бар.
Бик гомумән бик бик күңелле миңа бик ошый сезнең яңача ничектер караш. Заманча караш. Ә, ә, ә ничек менә сезгә, әйдә әле, мин хәзер мин сездән Әйдә интервью әле. алыйм әле. Ә ничек менә халык э, кабул итәме менә сезнең ул приколларны, ул кызыкларны, яисә сез бит инде кайчакта э, бик үк э, күрсәтергә безнең халыкта кабул ителми торган әйберләрне дә чыгарып куясыз. Ә, беләсеңме, менә бездә бит җырчыларны да кемдер ярата, кемдер юк. Әйе. Шулай ук менә журналистика өлкәсендә дә кемдер бик яратып карый сезнең, э, мәсәлән, шул ук яңалыклар, яңалыклар түгел чыгарылышларын да көтеп алабыз ди, әйме? Ә кайберәүләр әйтә, әй, нәрсә инде шушындый нәрсә буламы, әй, утырасыз инде шунда. Әйе. Дәштит сатып дип, әйме? Төрле кеше бар, ләкин без барыбер эшлибез. Иң мөхиме үзеңә эш, үзеңә ошау кирәк, Иң шулай бит? мөхиме үзеңә ошау кирәк. Үзең өчен эшләргә, үзең өчен эшләргә, үзең өчен яшәргә кирәк бу дөньяда, минемчә шулай. Әйе, һәм, а, Тора-бара, нәкъ менә синең проектларыңны, синең тапшыруларны кабул итә торган кешеләр яныңа туплана башлый. Син моны сизгәнең бармы? Сизгәнем бар.
Мәсәлән, менә мин үзем үземнең буенча да әйтәм, мин бит инде җырлыйм төрле-төрле җырлар. Минем анда Оу, о-о, шундый җырлар да бар минем, әйме? Әлбәттә, әлбәттә ул бөтен кешегә ошамый. Һәм мин аңлыйм, мәсәлән, берәр бакетка киләм икән мин, берәр 50 яшьлек ханымның Юбилее, Әйе. ул мине чакыра. Мин инде анда кулларны күтәр дип җырлап йөрмим, беләсезме? Ә Мин син нәрсә матур дип җыр- җырлыйсың? Мин матур җырлар җырлыйм. А, Анда белмим, а, матур а, туган як турында, әйе, яисә ретро а, репертуарым бар минем ретро. җыр. Яратырга килдек без бу җиргә. Менә аның һәрбер әйбернең үзенең урыны була. Шуңа күрә мин сине аңлыйм. А, каядыр бу килешә, кемгәдер ошый, былай эшлисең, каядыр бу килешә. Тегелерәк эшлисең. Менә безнең дә беләсеңме, безнең дә каналның дип әйтәм инде. Шундый менә бик уңай яклары бар. Без төрле категорияләр өчен төрле тапшырулар әзерлибез. Яшьләр өчен бер төрле тапшырулар, олылар өчен башка төрле тапшырулар анда мәсәлән, әйме? Һәрбер кеше дә менә мәсәлән, безнең хәтта авыл тормышы турында төшерелгән тапшыруларны Менә аларны шәһәр кешеләре дә бик яратып карый. Төрле, менә. Чөнки без барыбыз да шәһәрдән, ай, авылдан чыккан. Күңелебез авылда безнең. Син кайсы яктан әле, Илгиз? Мин болай тууым Чаллыдан. Әтием минем Актаныш районы Ахун авылы. Картый, бабыкай, исәнмесез. Мин хаман моны әйләндереп куясым Әйләндерәсе килә моны, әйе. Әйдә, әйдә безнең төбен карыйк әле, матур микән төбе? О, теге ягын ашырга, ашый башларга була инде моның. Әйдә. Бу ягын кисеп ашый башласак була. Әйләндерәбезме? Әйдә. Давай.
Әйдә. Давай. Оп. Әйдә! Бабай! Эй, давай, давай. Ой, юк, бу беләсеңме? Бу бу тәмле генә булачак бу, беләсеңме?
Тукта, безгә моны ха. Тукта. Тукта, безнең бит моның бер ягы кызган, кызган ягын, наверное, бер якка әйләндергәдер инде, да? Шулай куябыз инде.
Ой, бу пешерә икән. Кой, кой, кой, шунда әкрен пешерә күрмәк.

Ә менә болай уйлап карасаң, Авыр инде. ул чынлап та ул бик авыр. Авыр.
Чөнки ә, кайчакта беләсең, менә мин берәр кешеләр белән менә шулай аралаша башлыйсың ничектер. Һәм син сизәсең, күзеннән, ә, белмим, аның сөйләшүеннән ул синең белән ул минем белән сөйләшми, Әйе. ул теге Илгиз Шәхразиев белән сөйләшә. Теге сәхнәдә Әйе. булган, сәхнәдә басып торган, микрофон белән булган Илгиз Шәхразиев белән сөйләшә. Ә ничектер телисең инде барыбер Үзеңнең ша... Ә, менә, менә минем белән сөйләш, менә мин гади кеше. Әйе, әйе, әйе. Шунлыктан кайбер кеше менә ул синең белән шулай дип сөйләшкәч, син бит инде барыбер аны ничектер ну яра, әйдә шулай сөйләшәбез дип, аның белән шулай сөйләшә башлыйсың. Әйе. Мин җырчы, син мине тыңлаучы дип. Кайбер кеше уйлый башлый, о, бу зазнался, тегесе монсы йолдыз булган. И менә аңлый алмыйсың, ничек үзең тотырга. Ә гади генә тотсаң, лучше гади генә тотырга үзеңне. Ничек бар шулай. Синең менә ике малай бит, әйме синең? Минем ике малай. Аларда моның да менә музыкада ни бар мәсәләте, музыкага сәләте анда җырлыйлармы, ничек? Малайлар Беләсезме, ничек телиләр, шулай яшәсеннәр. Музыкант буласызлар килсә, музыкант булсыннар. Юрист буласызлар килсә, юрист булсыннар. Кая тел, бер кайда бакчада түтәлләр ясап, кишер үстерәсезләр килсә, ничек телиләр, шулай яшәсеннәр. Ну, фермер булай да тол. Ну, мәсәлән инде, мин сиңа әйтәм, әйме. Тик мин беләсезме, мин аларны мин диясем килми. Әйдә өйрән, утыр, әйдә, менә. Шулай дип, мин музыка, музыка минемчә ул Шундый авыр әйбер булырга тиеш түгел ул. Ул җиңел килергә тиеш. Гомумән, бөтен әйбер дөньяда җиңел килергә тиеш. Әгәр дә мине беренче класстан бирле менә укы дип, укы дип, әйдә менә фортепианода уйна дип, мине шулай менә бу сольфеджио нәрсә дисәләр, мин бәлки ул мәктәпне бетергәч тә, музыка мәктәбен бетергәч тә, кире якын да килмәс идем бәлки. Ансы да бар, ә, әйе, килешәм. Фортепианога, музыкага бәлки ул минем гомумән теге Күңелем кайтыр дип уйлыйм. Ә менә ундүрт яшь тулгач, әзрәк кенә кызлар турында уйлый башлагач, шигырьләр яза башлагач, мин үзем килдем дә шуңа. Менә мин үзлегемнән килдем. Һәм миңа ошый. Һәм әле дә яраткан эшең белән шөгыльләнәсең, әйме? Һаман шуның белән шөгыльләнәм. Ул һөнәр мине, Аллага шөкер, ашата. Ашыйсыгыз киләме? Хәзер ашыйбыз. Менә кешеләрне кызыктырып, шашлыкны ничек пешерергә икәнен оныткан кешеләр өчен ярдәм итеп шундый тапшыру чыксын әле
яисә алар менә безнең тапшыруны кабызып куялар да әйме мангаллары каршысында әйе инәк без пешергән кебек итеп пешерәләр әйе әйе әзерәк кенә күмергә күмергә салып күмер белән бутап эшләп торырга кирәк так булды хәзер инде хәзер инде шашлыкны тезик
Музыка.
Барабанная дробь. Так.
Әйдә, мин... Тотып торасың, әйме? Ашам, тотып торам.
Так.
Ай-яй-яй, нинди матур булган бу.
Әйдә, үзебез үзебезне мактап дигәле. Шул кадәр туктагансыз, ошып башлагач әле. Юк, хәзер дә мактарга Ай-яй, нинди матур Без булган моның мактамасак- кыяфәте. Безне беркем дә мактамый. Юк, мактау дигән- димәктән чынлап та бик матур күренә. Бик матур күренә.
Мин бит сиңа ышанам, Гүзәл. Беләсең. Әйе. Мин гомумән ышанучан кеше. Ул минем яхшы ягымда, начар ягымда. Тик э, мин мин ышанып, лучше мин ышанып,

Тәмле бу. Тәмлеме?
Бик тәмле. Теге малай белмичә әйтми инде ул. Юк.
И шашлык. Бимаза.
Ул точно дөрес сүз әйткәндер инде. Белмим. Бу тавык безгә рәнҗемәсә ярар.
Нәрсәләр генә эшләтмәдең. Күпне күргән тавык итен бу беләсеңме?